Kia ora tātou, te iwi whānui o te rohe nei o Mātaatua, tātou te hau kāinga o Ngāti Awa. Tātou i whakatakotohia wā tātou kōrero ki mua i te roro o te poari whakawā, te āhuatanga o te tono a Nung Fu. Otirā, e koa ana te ngākau i runga i te āhuatanga o te whakatakotoranga kōrero, kāre he tōtara wāhi rua te āhua o te whakatakoto o te kōrero, ā, nō reira, kua ea, kua tutuki tā mātou tū tahi i tēnei rangi, otirā kia rongo katoa ai ngā kaikōmihana, ngā whakaaro taketake. o Ngāti Awa te take e whakahē nei i tātou te tono a Nongawhū mō tā rātou hiahia ki te tango, ki te whakangongo i te wai, ā, hei wai hoko noa iho i roto i te pātara ā, ki ngā iwi tā, o tāwāhi. Ā, nō reira, Koirā te kaupapa matua kia whakarongo mai ai rātou ki wā tāua kōrero, tā Ngāti Awa. Ngā hītori, arā, ngā kōrero tuku iho e pā ana ki te wai, te take, kāore mātou i whakaaetia ki te tono a te kamupene haina nei. Otirā, he aha ai i whakahē ai te kaupapa? Nā te mea he waiora ā, nō te Atua, ā, mai a Io-matua kore, heke iho ki a Rangirāo ko Papa, nā rāua ko Parawhenua mea, nāna te pūtaketanga o te wai. Nō reira, he ara, ehara i te mea he wai noa iho te wai, e, he mauri tōna, ā, he mana anō tōna, ā, he tapu tōna. He aha i tapu ai, ā, otirā i te wā i haere atu ai te tipuna nei a Iretūmoana ki te, ki te kimi he wai mōna, ā, mō te whaka, whakarite, arā, te whakariri, whakaharatau ai i ōna toa, kia haere rātou ki te pakanga i te taniwha kaitangata nei a Tarakura. Koirā ia i whakaarohia ai kia haere ki taua whenua rā, e whakaingotia ai e ia, arā, ko Te Otākiritanga o Te Toki a Iretumoana. I pauatia e ia tana toki ki reira, arā, ka pupū ake te wai e kōrerohia ake nei, ko Te Puna Wai a Iretumoana. He wai i tohia, Moana Toa, mō te haere ki roto i te pakanga i te taniwha weriweri nei a Tarakura. He wai iriiri, tamariki, he wai inu wai, kei ngā wāhanga katoa o te puna wai nei ōna momo tikanga, ara, he iriiri, he horoi kiri, he unu, otirā ko te puna wai ora tēnei o te iwi. Nō reira, koirā mātou i whakahē ai te tono a tēnei kamupene.
Kia ora. Nā, i runga i tērā, mehemea ka haere tonu ēnei whakarite nā, he aha ka whakahokia mai ki wā tātou uri whakaheke?
Ko te matua whakaaro e pēnei ana, Ā, ko au te a, te awa ko te awa ko au, ko au te wai ko te wai anō ko au. Ā, mai rā anō, ā, ko tēnei puna wai, ā, he puna wai i takea mai i te tipuna nei i a Iratūmoana. Nō reira, ko te mea matua kē hei whakaaro ake mā te iwi, ā, kia puritia ai tātou ki tō tātou ake ā, mana rangatiratanga, mana motuhaketanga, arā, tō tāua kaitiakitanga. He mea nui tēnei kia, kia mōhio ai ngā tamariki me ngā uri whakatipu, ā, e heke iho nei, ā, ki tō rātou kaitiakitanga ki tēnei puna. Ā, nā Ira Tūmoana, ka puta ko Manu Korihi, ā, ko ngā hapū o Rangitāheke. Nā Irāmoko, ko ngā hapū o Matatā tae atu ki Kawerau. Nā Rangituhi, ko Ngāti Awa ki roto o Kawerau, ko Tūrehe, ko Tai Whakaea, ko Ngāti Pūkeko. Nō reira, nā tātou te punawai. He taonga tuku iho kia ora tonu ai, kia kore e waimemeha noa, ā, otirā, mēnā ka whakaaetia tēnei tono, ā, ka ahatia te mauri? Mēnea, mehemea ka mate te mauri o te puna, Ka pēhea te mauri o tāua tēpu? Nō reira, he, he, he taonga tuku iho. Koinā tāku e tūmanakotia nei, kia ora tonu ai te wai, kia rere tonu ai te wai, ā, i runga i ngā pūtaketanga me ōna tikanga, me he taonga tuku iho ki a koe, ki a koutou, ā, ngā rangatira mō te iwi hei apopo, kia mau ai tēnei āhuatanga o ngā rā haere ake nei. Ki kore te puna wai e mate. Engari kia ora tonu ai tōna mana, tōna wairua, tōna mauri, nā te mea ko te mauri o te awa, ko te mauri ko tāua, ko te iwi. Koirā kē te tirohanga. Hoi anō, mō te taha kikokiko, me mea kei reira kē ngā whakaaro e haere ana. Kei te pātaitia au te pātai he aha ai kāre anō tāua te iwi kia whakaarohia kia hokona te puna wai. Kia riro te mana whakahaere, te mana kōrero a taha Pākehā nei ki a tāua. Hei konā, mena ka whakatinanahia tērā āhuatanga ka taea e tātou ki te whakaaro He aha ngā āhuatanga ka taea te whakaora i te iwi? Ā, me mea ka hiahia tātou ki te whakatū he kaupapa pēnei i a Nung Fu, hoi anō, waiho mā te iwi tērā e kōrero. Ko te raru nui, ā, e whakahē nei mātou te tono ā, kāre rātou i haere mai ki te kōrero kanohi ki te kanohi, ā, kia tata ki ngā hapū katoa o Ngāti Awa whānui tonu, me ngā hapū e noho kōtata ana ki tēnei puna, tērā ko Ngāi Te Rangihouhiri, ko Ngāti Kikikino, ko, ko hau ko Te Tāwera, ko tāu ko Tai Whakaea, ā, me ngā uri hoki o Iratūmoana pēnei i a Te Pahipoto, a Ngāi Tamawera, Tātou ēnei, ā, kāre i whakaarohia kia haere mai ki te kōrero kanohi ki te kanohi ki te me kī ki ngā uri nō rātou te puna. Koirā mātou i whakahē ai te āhuatanga o tō rātou tono. Me te whakaaro ake nei, mēnā ka whakariro i a tātou te mana whakahaere, he aha te raru mō tātou ki te whakaaro he wai tēnei Hei oranga mōu, hei oranga mōku. Hei, hei tukutuku i te wai, ā, hei, hei, ā, hei wai whakaora i ō tātou whānau. Ā, hoi anō, he kaupapa anō tēnei kāre anō kia kōrerotia. Engari, ake nei pea, ā, A tōna wā, tērā anō tētahi tūmanako hanga. Mā tātau tonu te kaupapa e kawe. Mā Ngāti Awa e kōrero, mā Ngāti Awa e kawe, mā Ngāti Awa e whakahē, mā Ngāti Awa e whakatika rānei te āhuatanga o te puna. Ko te raru i tēnei wā, kāre a Norm Fu i haere mai ki te kōrero ki a Tāne, ki te iwi whānui tonu. Nō reira, ko tāku tūmanako kia. Kia kore rawa te mauri o te puna wai e mate. Engari kia ora tonu ai te, te, te mauri ora o te, te puna wai, kia rere tonu ai tōna rerenga mō ake tonu atu. Kia mau tonu ai tātou ki ngā tikanga i hōmaitia e te tipuna ai nei aira tū moana kia tātou. Mai rā anō, he kē iho ki a tātou o tēnei wā, a, tae noa ki ngā uri whakatipu. E whai muri iho nei i a tātou.